Patri Juan, nsellimlek. Nsellem li. Grazzi tal-qajdin l-istedinek biex tamlinna din intervista sabiħa fuq eh, minn kienet Santa Elizabetta ta' Trinità. Nar 16 Ottubru tal-2016 Il-Papa Franġisku kkanonizza lil din il-Karmelitana Franċiża, Eliżabetta tat-Trinità. Min kienet? Ekku, qed nieħu pjaċir li bdejt propju b'din id-domanda għaliex dik il-ġurnata kienet verament ġurnata storika għalija hekk li għad għandi l-esperjenza ħajja ta' meta mort għal din il-kanonizzazzjoni, kif għedt inti s-sittax t'Ottubru, l-għada tal-festa ta' Santa Tereża ma tantx Xtaqt, staqt, stajt nitlaq qabel u fil-fatt irnexxieli nitlaq bi flajt filgħaxija tard, irqadt Katanja u filgħodu kmieni kmieni l-aħħar wieħed li wasalt fost saċerdoti li kien hemm għall-inqas 400-500 li ħadu sehem f'dil-quddiesa, l-aħħar wieħed li wasalt imma l-ewwel wieħed li ħriġt. U verament sibt il-pożizzjoni u verament hija mument li tant kien għal qalbi. Hekk, min kienet Santa Eliżabetta tat-Trinità? Ftit hi magħrufa. Ftit hi magħrufa forsi minħabba li d-duttrina tagħha tista' tidher daqsxejn diffiċli. Imma mhi diffiċli xejn. Hija sempliċement id-duttrina ta' Pawlu li għexitha u poġġietha u għexitha personalment. Hija twieldet nhar it-tmintax ta' Lulju l-1880 ġewwa Havord, raħal ċkejken fiċ-ċentru ta' Franza bej Bourges u Nevers. Twieldet f'dan il-kamp militari għax missierha kien kaptan tal-armata. Il-ġenituri tagħha kienu tnejn kbar fl-età. Missierha kellu fuq l-erbgħin Għaliex dan ma żżewweġx? Sempliċement għax il-paga fil-militar Franċiż tant kienet baxxa li qabel ma tilħaq ċertu grad, lanqas stajt tibda taħseb biex tifforma familja. Kellu fuq l-erbgħin sena u ommha kellha fuq it-tletin, għaliex kellha ġuvni li mitilha fil-gwerra, f'gwerra tal-1870, Għal xi żmien kienet bdiet taħseb ukoll għal ħajja reliġjuża imma mhux tant. Kienet gidmitha vipera u allura li wasslha biex biddlilha l-kulur ta' wiċċha, ħadrani, u dawn huma żżewġu. Fl-aħħar iltaqgħu, hi kienet ukoll bint kaptan, iltaqgħu, iżżewġu, kellhom din l-ewwel wild tagħhom Eliżabetta tat-Trinità. U għalfej ħasset li kellha tidħol soru, u proprju soru Tereżjana. Ekku, dik hija wkoll, speċi hija twieldet f'dan il-kuntest ta' ambjent militari, ta' seba' snin, imut missierha b'attakk tal-qalb f'dirgħajha, dak biddel kollox, hekk fil-ħajja tagħha, miet b'attakk tal-qalb f'dirgħajha tifla ta' seba' snin, tifla sensibbli, taf tħobb, u interjuri ħafna. U din il-fatt wasslha biex għax hi kienet ta' karattru sod ħafna u iebsa, ħa nitkellmu hekk għax hi kienet issejjaħ lilha nifisha vulkan għaliex minn kollox kien ġo fiha. U dik iċ-ċirkostanza meta rat lil missierha kif kitbet poeżija għaxar snin wara, Kif rajt lil missieri, kitbet hekk fil-poeżija, għalxejn qatt nipprova nżomm l-aħħar nifs tiegħek għax inti xorta mitt. Indunat! tifla ta' seba' snin, li fil-ħajja mhux kollox jiġi u jsir kif trid int. U hemmhekk bdiet tipprova tirbaħ il-karattru tagħha, darba minnhom kellha l-pupa li l-kappilan ried Ġesù Bambin. U ommha qabdet dil-pupa tagħha mingħajr ma qaltilha u tatulha biex jagħmilha bħala Ġesù Bambin fil-purċissjoni. Kif indunat dit-tifla kellha sena u sena, hi twildet f'Lulju, sena u sitt xhur, ħames xhur, jiġifieri tifla Is-Sabbat, is-Sabbat, kap, kellha mhux sena, kellha xi sentej u xi ħaġa, kappillan kattiv bdiet tgħid, Tini lura l-pupa tiegħi, tini lura, u fil-Ħadd hekk qalu, qalu di jew se ssir demonju jew anġlu, għax kienet biżżejjed tara r-ritratti tagħha, ir-ritratti tat-tfulija, di wieħed minnhom, insomma, ma mbagħad imbagħad turawhom iktar. Jien jogħġobni dan għaliex jurik il-karattru s-sod tagħha li jew tiegħi jew xejn. Imma hi għax Alla juża l-karattru u u biex itik biex tasal fejn trid. Għaliex? Għax hi baqgħet b'dak il-karattru anki wara. Kienet lesta li tilqa' kollox basta tkun konformi ma' Kristu. Mela filwaqt li fit-tfulija qabel ma kkonvertiet, qabel ma bidlet ħajjitha, Trid tgħaddi tagħha, wara wkoll baqgħet b'dak il-karattru sod, però fit-tajjeb. Alla jrid dan minni biex jiena nkun konformi ma' Kristu, naċċetta kollox basta nkun konformi ma' Kristu. Għaliex il-Karmelu Tereżjan? Huma meta, mela twieldu avort u mbagħad marru Oxon, raħal belt oħra ċkejkna ta' 30 elf ruħ, u mbagħad, dejjem għax missieru kien jiċaqilquh, spiċċaw Dijon fejn ħareġ bil-pensjoni. Huma marru, kienu joqogħdu ħdejn l-istazzjon dak iż-żmien, Imma mbagħad meta miet missierha, l-introjti naqsu, kellhom imorru jgħixu fil-periferija u ġie eżatti quddiem il-monasteru tal-Klawsura. Però ma daħlitx Tereżjana għax kienet mhux iktar minn 50 metru 'l bogħod mill-ħajt tal-Karmelu. Meta darba kien hemm id-direttriċi tal-korp, tal-parroċċa xi kienet attiva ħafna fil-parroċċa qaltilha x'tixtieq issirla tikber qaltilha irrid irrid insir Tereżjana. U din qaltilha qalet jiena kont inħoss li din għandha vokazzjoni imma mhux għall-klawsura. U Maija qalet le, qalet inħossni magħmula għal ħajja interjuri. Mela hija mhux b'kumbinazzjoni daħlet Tereżjana, kienet diġà qrat l-istorja ta' it-triq tal-perfezzjoni ta' Santa Tereża, ħasset li mhux biss għandha ssir tikkonsagra ruħha lil Alla, Imma f'ħajja klawstrali kompletament mogħtija lil Alla, mela kienet għażla diretta tagħha. Hi riedet issir u, u ħanit hekk. Saret dak li saret grazzi għar-riforma Tereżjana ta' Santa Tereża għax hija dak il-kuntest imbagħad minn qaddisa, għax qabel ma daħlet kienet diġà qaddisa, saret mistika. L-ambjent, il-kuntest, kollox verament maħdum minn Alla għamel minnha mistika. Sabiħ kif poġġejtha hekk minn qaddisa saret mistika li kienet qaddisa anke qabel. U ġġibni għall-mistoqsija li jmiss, jiġifieri inti semmejt diversi tbatijiet fosthom it-trawma li tmut missierek f'dirgħajk sempliċement ta' ta' ta' seba' ta' seba' snin. Ma kif għexithom dawn il-mumenti? Ekku, dana hemm diversi mumenti fit-tbatija fil-ħajja tagħha. L-ewwel mument ta' tbatija kien żgur dil-mewt ta' missierha f'dirgħa imma mbagħad biex tirbaħ il-karattru għamlet erba' snin tissielet magħha nnifisha. Il-mużika għenitha għax il-mużika kienet twassalha biex hija trid tagħmel sigħat kbar twal tipprattika biex ma tiħux stonatura u dak għenha ħafna. Il-qrar u hija fil-fatt f'ittra li kitbet ta' ħames snin lil ommha fil-bidu tas-sena qaltilha irrid inkun tifla bil-għaqal. Dik l-ewwel proprja ittra direttament li kitbet hi, għax l-oħrajn, iddettati minn ommha u żammitilha jdejha. Fl-aħħar tas-sena qaltilha, Int laqas tlab minni lil ommi, lil ommha, li minn, li jien se nbiddel kar-, qaltilha, imma jiena rrid inbiddel karattru tiegħi għal, għax irrid inkun ta' eżempju tajjeb lil oħti, tliet snin iżgħar minnha. Irrid nipprepara ruħi, nħejji ruħi għall-ewwel tqarbina u ma rridx inkun ta' piż għalik, għax inti diġà kellek ħafna affarijiet fil-ħajja. Tara s-sensibilità tagħha, riedet, tirranġa mhux għaliha nnifisha, imma għall-oħrajn. U allura dak kien l-ewwel mela l-ewwel mument hi l-mewt ta' missierha biex tirbaħ il-karattru. Imbagħad ommha bl-ebda mod ma ridetha tidħol il-kunvent, bl-ebda mod. U ma tistax titkellem magħha. Ommha bħal ħafna ġenituri, avolja ma jgħiduhiex, minn uliedhom jixtiequ li jarawhom jiżżewġu, mhux għax jiżżewġu traġika, biex isiru nanniet, ħalli eventwalment jgħidu għallinqas li għamilt, mhux se jmur qtiel mar-riħ. Ħadd ma jgħidha imma hekk hija, moħbija tkun, u Eliżabetta Ommha xtaqitha tiżżewweġ. Imma u allura imma allura qatt Eliżabetta qatt setgħet tiftaħ qalbha u tgħid ix-xewqa tagħha li ssir riġuża. Kienet iżżommha ġo fiha, qatt kienet tħalliha tmur il-Karmelu li ommha li kien hemmhekk kif taqsam it-triq, minn fuq il-gallarija kienet tara l-Karmelu u ma tistax tmur hemm. Moħta kienet ftit tiftaħ qalbha. Saħansitra darba qed tgħidilha mod inqerrant wieħed qaltilha kemm ħassejtni komda nqerrandu. Ommha għax sempliċement uriet li mhix kuntenta, din ma marritx errandu iktar, għax għaliha ommha kienet tirrappreżenta r-rieda t'Alla. Jekk ommi qed tgħid li jiena m'għandix nidħol fil-Karmelu, mela jiena dak li jrid Alla minni, ara kemm kienet fidi għamja. Għaliex? Għax ommha riedha tqerr għand il-kappillan li għandha kienet tmur tqerriha wkoll u li kien iżommha l-omm milli ma l-bint. Tant hekk li anke fix-Xhieda kellu l-kuraġġ. Fejn tidħol vokazzjoni qed tgħid. Il-vokazzjoni tant hekk li fix-Xhieda qed jgħid qed jgħid isma' din omm għamlitha sempliċement ta' biex tipprova l-vokazzjoni imma għaddiet minn martirju iebes għax fl-aħħar qaltilha se ntik permess meta jkollok 21 sena, jiġifieri mela ta' ma nistax nagħmel mod ieħor. Kuntenta Eliżabetta. Jgħaddu ftit ġranet fid-djarju, ommha tiġi ferħana ferħana, sibtlek ġuvni tajjott għalik. Dik kienet għadha kif tatha l-permess, imbagħad fl-aħħar għalqet 21 daħlet tliet xhur, erba' xhur tal-postulatat serena bħal dejjem u l-honeymoon u. Imma mbagħad sena u xahrejn novizzjat, B'din qatt ma fl-itri tagħha mhux se ssibhom dawn l-affarijiet, imma nafu li għaddiet minn prova kbira fin-novizzjat, għaliex, jiġifieri mument ieħor ta' tbatija. Ommha għadha qed tippretendi li tirritorna d-dar. U hi, fil-qiegħ ta' qalbha, tħoss li postha fil-Karmelu, fil-Karmelu Tereżjan. Li xi jrid Alla minnha, għax hi għaliha li kien jimpurta hi, Alla x'ried minni, dak biss. Dik li xtaqet tagħmel, mhux xi nħoss jien. U allura dik il-prova u mbagħad naturalment diffikultajiet fil-komunità ma tantx kien hemm ħafna għaliex għax hija kienet ħafna drabi fil-formazzjoni maqtugħa mis-sorijiet, ma kienx hemm dik il-kuntatt. U mbagħad l-aħħar prova hija l-Addison's disease. Din il-marda li kienet diġà skoproha 50 sena qabel, Addison, Imma ma kinux għadu jafu xejn fiha. Imma x'kienet din il-marda? Din hija marda li taffettwa l-gjandoli surrenali. Dawn organu ċkejken li hemm fil-ġisem tagħna, li aħna bħal ħafna affarijiet oħra ma nagħtux każ, illi jew ikun jaf il-ġisem tiegħek x'għandu bżonn f'mumenti ta' stress u jikkrea ċertu żewġ affarijiet illi jibgħat messaġġ minn hawnhekk mill-glandola għal xi parti mill-moħħ. Din il-parti tal-moħħ tibgħat messaġġ in-naħa l-oħra fil-parti parallela. U mbagħad di titfaħħar naħa l-oħra f'dil-gjandola ta' din naħa li jikkrea daw żewġ kortisoni u żewġ affarijiet li għandek bżonn biex inti tkun kapaċi tikkopja l-istress jew ċirkostanzi diffiċli. Allura diffiċli issib fil-fatt għadha mhix ikkurata, dil-marda ma tiġix ikkurata għadha sal-lum. Sempli Kennedy kien wieħed minnha, eh, kien wieħed milli kien ibati bil-marda tal-Edison. Però kull min ibati mill-marda tal-Edison, wieħed minn kull 60,000 ruħ, iridu jirringrazzjaw lil Eliżabetta. Għax kien tabib minn Dijon li wara li studja l-proċessi, intebaħ u ra x'inhuma l-affatti u sabu kif jistgħu almenu min jgħix, min ikollu dil-kundizzjoni, almenu jikkopja. Però xorta jkollok kriżijiet kbar, din għamlet minn minn Frar, ah minn Marzu, mit-dsatax ta' Marzu, eh għax fil-bidu tas-sena itellgħu qaddis u ġieha San Ġużepp. Qalet tajjeb il-patrun tal-moribondi, kienet għadha 25 sena kulma tkellha. Fid-dsatax ta' Marzu tiġi jiġiha l-ewwel kriżi. Tagħmel sad-disgħa ta' Novembru ma tista' tiekol xejn ħlief tazza ħalib kuljum. Min jara r-ritratti tagħha Minn persuna mimlija, tfajla mimlija ta' ras kenetru, hekk jiddeskrivuha, bi ftit ġilda fuqha. Hi x'torbot, immaġinaw intom, disa' xhur sħaħ ma tiekol xejn, ħlief tazza ħalib, u xi ċukkulatina li rnexxielha ddowweb, xi ftit ġelat, affarijiet hekk, imma affarijiet żgħar, ma tistax, il-pressjoni, li laqas tiflaħ toqgħod fuq saqajha, uġigħ ta' ras, Skużi tirrimetti, tħoss bħal ħġieġ imfarrak ġo l-istokku tiegħek, dinha mhux, dinha taqrom iva, ma jiena sirt naf persuna li ha kellha u għandha din il-kundizzjoni u tgħidli istil, qaltli, ma tafx x'qalet Eliżabetta, qaltli, inħoss qisni l-istonku mimli bil-ħġieġ imkisser. Jiġifieri din hi, u mbagħad is-sabiħa hija li f'dal-perjodu ta' żmien għandek l-isbaħ ittri, l-isbaħ, l-isbaħ trattati spiritwali, l-isbaħ affarijiet li kitbet, Tgħid imma da possibbli għax aħna jekk ikollna daqsxejn nofs uġigħ ta' ras, qasim minn ma nirrispondu. U di l-aqwa kitbiet, l-isbaħ kitbiet li huma kompożizzjoni poeti, kompożizzjoni mużikali għax verament fi ftit ideat il-ħin kollu ddur magħhom, kitbithom waqt din il-żmien ta' prova. Ma allura dawn huma diversi mumenti ta' provi u diffikultà u tbatija li għaddiet minnhom. Mhux se ntawwal imma tajjeb li ngħid illi dina għaliha hi għexet it-tbatija l-ewwel qabel kollox bħala don t'Alla. Don! Tgħidli ma kif don? Don għal ħafna raġunijiet, ma napprezzawx, ma nemmn. Iva, imma huwa rigal, l-ikbar rigal li Alla jista' jagħti lill-bniedem għax iġibek f'sensik. Fi kliem sempliċi, li jippurifika lill-bniedem, iwasslu biex jgħix b'mod eżistenzjali l-Misteru Ewkaristiku għaliex isir huwa l-offerta magħquda ma' ta' Ġesù li jintrefa' lill-Missier. Dan għexiet ukoll b'isem ġdid, tifħir ta' glorja. Dawn kollha affarijiet li tikkollega mat-tema tat-tbatija. Marija dejjem preżenti waqt il-mumenti tat-tbatija tagħha. U mbagħad kollox jtgħix b'ferħ kbir. Jiena meta qgħadt nirrifletti fuq dawn l-affarijiet tirrilizza li t-tbatija Eliżabetta hija don, jippurifika, realtà ġdida, isem ġdid, il-preżenza ta' Marija u l-ferħ Nisrani. Qed imma dawn huma l-ħames punti, sitt punti marbutin mas-sagrament tal-magħmudija. Li huwa don t'Alla, jippurifika, iwassal għal realtà ġdida, b'isem ġdid, Marija hija preżenti waqt il-mument tal-Magħmudija u jtik il-veru ferħ. Allura rajt paralleliżmu bejn it-tbatija u l-Magħmudija. B'mod u manjiera li t-tbatija mhix mill-ħlief, skont kif tara Eliżabetta, il-mod kif jiena ngħix il-Magħmudija llum. u għal dawk li mhumiex mgħammda huwa l-mezz li permezz tiegħu se jsalvahom. Għax Ġesù qal, Kull min jemmen u jitgħammed isalva. Mela kull min jgħaddi minn dan kull min jgħix it-tbatija bi spirtu ta' offerta anke jekk ma rċiviex il-magħmudija, qed jitgħammed bla ma jaf u se jsalva. Slittilna b'mod sabiħ hekk il-messaġġ ewlieni qisu ta' dil-qaddisa żagħżugħa. U allura l-mistoqsija l-oħra tiġi, dan il-messaġġ Nistgħu napplikawh biss għall-erwieħ ikkonsagrati, jew għal kull imam met, biex naqduha magħha? Hekk hu, le, mela, dina, hekk tolqtok il-fatt, għax min jaqra l-Eliżabetta, issib ħafna min huma devoti ta' Eliżabetta, ġeneralment ikunu erwieħ ħafna interjuri, saċerdoti, reliġjużi, u anki lajċi, ma tantx isib min jagħmel pubbliċità u jitkellem, imma fil-qiegħ ta' qalbu jien għamilt regolarment, iħobb immur Dijon, fejn hemm ir-relikwji tagħha u nara min jiġi, Tgħid, imma dawn u toqgħod nitkellem magħhom, tara d-devozzjoni kbira. Imma mhux se jqogħdu jitkellmu jekk ma isek tibbuttahomx. Li jolqtok huwa l-fatt, għax tgħid imma din d-duttrina jista' jkun li jgħixha persuna li qed tgħix fid-dinja, fis-sens li mhux f'ambjent protett ta' ħajja reliġjuża, pereżempju. Tinnota li t-trijen, ktibt in-numri, 73 biss huma miktuba lil persuni kkonsakrati, reliġjużi, saċerdoti, eċ. L-oħrajn, jiġifieri għandek għax hija għandha 342 ittra. Minn 342 ittra, 37 miktuba lil persuni kkonsakrati, 269, jiġifieri tliet darbiet iktar, lil lajċi, ommha, oħtha, ħbieb tagħha. U kieku taqraw, meta taqraw, dawn l-ittri tagħha, ma tarax differ, ma, mhux se tagħmel distinzjoni bejn saċerdot, reliġjuż, jew oħtha, omm ta' familja, bl-ebda mod. Tant hu hekk, u din hija xi ħaġa li jiena nixtieq ħafna imma l-ħajja hi qasira u jagħmluha ta' warajna żgur tajjeb, oħtha ta' min imexxiha ħafna, għaliex għax oħtha għexet fid-dinja, mara ta' disgħat itfal. Dik li oħtha Eliżabetta għexet fil-Karmelu. Bħalma Eliżabetta hija l-mistika li għexet fil-Karmel, oħtha li żgur li xtaqet issir reliġjuża, żgur, oħtha kienet waħda minn dawk. Iktar, dik kienet il-vulkan Eliżabetta. U oħtha Git, tliet snin sa minnha, it-tifla twajba u obbidjenti u kwieta u toqgħod għal kollox. Oħtha. Imma meta rat minn xiex għaddiet oħtha, u x-xewqa ta' ommha li jkollha l-fatt li jiżżewġu, qas biss daħlet fid-diskussjoni, iżżewġet u għaddiet anki minn ħajja, kellha disgħat itfal, l-ewwel tnejn tiftakarhom Eliżabetta, u mbagħad kellha minn dad-disgħat itfal, wieħed, mela minn disgħat itfal, wieħed timmitilha ta' tnax-il sena. Mela, u mbagħad għandek, jibqgħalek tmienja, minn dat-tmienja għandek waħda soru Tereżjana. Tnejn Dumnikani, wieħed saċerdot u waħda lajka kkonsakrata, u tlieta miżżewġin. U dat-tlieta miżżewġin imlew Franza ta' għax għandhom tfal ta' tfal. Jiena ltqajt ma' tliet, ma' tnejn minn dawn il-miżżewġin, l-aħħar tnejn li kienu għadhom ħajjin, kont niltaqa' magħhom regolari. U ż-żgħir li jgħidu kien ġentili mill-aħħar, jgħidu li kellu l-karattru tal-omm. Jiġifieri jekk ommu kienet bħalu, kien ġentili, dak kien bniedem anzjan dak iż-żmien, meta rani u mort biex tgħidx kemm baqa' idur bija u kien jgħidli norqod għandu, jiġifieri d-dar tagħhom, u tittarah miskin dal-bniedem fuq 80 sena jipprova jtini x'niekol u jieħu ħsieb għal kollox. Jiġifieri jekk verament ommu kienet bħalu, Kulħadd anke Dijon, di xi ħaġa jiena meta wasalt Dijon l-ewwel darba qed ngħidu fin-96, anke l-kleru għandhom l-idea li l-Papa jrid jikkanonizza lil oħta Git u bi żball fil-formula qal Eliżabetta. Għax kienu jafuha. Hi mietet fil-56, 1956, jiġifieri relattivament ftit qabel. Kienet mara li għexet Fid-dar, fir-responsabilità tagħha tal-familja, ir-raġel kien bankier imma falla f'dak il-bank f'dik il-f'kollass ta' 1917 minn persuni tat-tajjeb spiċċaw ftaqru. Mela minn minn din mela din il-oħta għexet fid-dinja dak li Eliżabetta tgħallem, jiġifieri, dak li qed tikteb, xi x'tikteb hi? Ix-xewqa kbira li nkunu konformi ma' Kristu. Din hija l-ħolma tal-Missier. Li lilna jara fina l-Kristu, jagħmel minna Kristu ieħor. Dik tista' tgħixha fil-monasteru u tista' tgħixha bl-istess mod fil-ħajja tal-familja. Semmejt il-kitbiet tagħha. Waħda mit-talbiet li hija famuża, li hija magħruf għaliha, hija t-talba trinitarja tagħha li hi kwotata wkoll fil-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika. X'qawwa għandha din it-talba fl-ispiritwalità Kattolika? Ekku, din hija malli s-Sem Eliżabetta Ftit huma dawk li jafuha ħafna imma, jew ftit, insomma, imma ħafna jafu t-talba tagħha. U fil-Katekiżmu tiġi tiġi tiġi anki kkwotata din it-talba trinitarja. Hija importanti din it-talba għaliex? Tista' tidher tgħid din għax x'talba hi? Għax jekk wieħed jaqraha, għandek jiġifieri minn talba sħiħa, nippreżentaw, għandek introduzzjoni twila, paragrafu enormi fuq il-Ġesù, Paragrafu ċkejken fuq il-Missier u l-Ispirtu Santu u konklużjoni. Titi ma dik talba trinitarja jew talba 'l Ġesù? Ir-raġuni hija sempliċi. Għax, l-ewwel nett, l-introduzzjoni, għaliex introduzzjoni għaliha? Aħna għandna bżonn, biex nitolbu, bħal dejjem, int biex tagħmel il-minestra, trid il-ħaxix, trid il-borma, trid in-nar, trid l-ilma, Trid ħafna affarijiet x'tipprepara qabel ma tagħmel. Biex titlob irid ikollok dak l-ispirtu, x-xewqa interjuri li inti titqiegħed f'dan il-preżenza ta' Kristu, tintelaq f'idejh. Imbagħad, għaliex it-talba lil Kristu hija l-qofol ta' kollox? Għax il-ħolma tal-Missier hi li aħna nkunu ix-xbieha perfetta tiegħu. Allura lil Kristu qiegħda titolbu biex huwa jgħallimha kif tkun verament tixbah lilu. U allura jekk huwa titlob il Kristu, tgħidlu jekk inti ma tasalx għal dan, ejn ħalliena nħares lejk, ħa nitgħallem. U jekk dan ma qasu possibbli, ħu over u aħdem fija. Lil Missier, lil Ispirtu Santu tgħidlu, inżel fuqi biex tagħmel fija dak li wettaqt f'Marija, jiġifieri li din il-bidla li l-Ispirtu Santu ma kellix titolbu iktar, ħlif li iwettaq din il-bidla. Lil missier qed tgħidlu, Meta tħares lejja, tarax ħlief lil Ġesù. Jiġifieri inti fl-aħħar mill-aħħar qed tgħid lil missier, Meta tħares lejja, ara fija lil Ġesù. Bil-Malti isek bħal meta tkun bin-nuċċali, min ikun bin-nuċċali, tajjeb, u tneħħi n-nuċċali, ma tarafsu il-persuni. Neħħi n-nuċċali qaltu għall-inqas ara fija lil Kristu. Il-konklużjoni, il-konklużjoni ta' dit-talba. Nintelaq f'idejk bħal priża. Jew tintelaq f'idejn Alla jew ma timxix. Biex ir-ruħ timxi 'l quddiem, trid tkompli. Għaliex? Għax Alla jaf x'inhu l-aħjar għalina. Jekk aħna nintelqu f'idejh u nħalluh jaħdem, dak li hu jixtieq iwettqu. Jekk aħna ma nintelqux f'idejh u nirreżistu, mhux se jisfurzana. Ma nimxux ħafna 'l quddiem. U allura din it-talba tiġbor dan kollu. Forsi wieħed jaħseb dik il-bitgħa fil-21 ta' ta' Novembru tal-1904, forsi wieħed jaħseb ħafna drabi li dinha kienet toqgħod titlobha il-ħin kollu. Le. Kitbitha tesprimi dak kollu li hemm ġo fiha, il-ħolma tagħha u dak li wettqet, però mbagħad hija qisha ritratt tal-eżistenza ta' din. Imma mbagħad hemm ħallietha ġifieri. Ftit ilu għamilt referenza għal Marija wkoll u l-importanza tagħha. X'importanza kellha Marija fil-ħajja ta' Eliżabetta? Marija hija ċ-ċentru tal-ħajja ta' din ta' Eliżabetta. Sa minn tfulitha kienet devota, kienu jmorru jagħmlu pellegrinaġġi jew kellha jivvjaġġaw u jmorru t-tempji. Lourdes kien il-post fejn ispira biex tikteb l-ewwel poeżija tagħha marru diversi drabi Lourdes kienu għadhom id-deriet kienu riċenti, ġifieri fil-58 u ġvera u dina twildet fl-80, ġifieri marret hemm fl-87 jew fl-88 l-ewwel darba, ġifieri relattivament kien kollox għadu frisk. Imma kellha devozzjoni kbira anki noven li kienet tagħmel, imma mhux sempliċement affarijiet bisti devozzjonali. F'Marija kienet tara li dak li hija qed toħlom li tkun, din il-mara ġa wettqitu. Alla din kienet l-ewwel tifħir tal-glorja ta' Alla. Marija allura titlobha biex takkumpanjha. Qabel ma daħlet fil-Karmelu kellha statwa, jidher fl-aħħar ritratt tagħha bil-xbieha tal-Madonna tal-Lurd, kienet titlobha biex tħarsilha il-bieb tal-Karmelu. Meta kienet marida ħafna talbet lill-Madre tistax ikollha dik l-istatwa mill-ġdid. Is-sori dak iż-żmien ma setax ikollhom xbiehat fil-kamra tagħha u ġalbitha. Qaltilha, X'bħalma kont inti li ħaristli d-dħul tiegħi tal-Karmelu, issa se tħarisli d-dħul tiegħi lejn is-sema. Janwa Coeli, Il-Bieb tas-Sema. U meta kienet titkaxkar biex tmur sat-tribuna mela mill-infermerija kienet tmur sat-tribuna ħafna drabi qas tiflaħ is-saqajn reġgħuha. Ma kinitx tgħid u llum ma niflaħx, ma mmurx għat-talb. Kienet baqgħet issegwi l-orarju tal-komunità. U meta ma tiflaħx timxi, titkaxkar fil-kurutur kollu. U dejjem kienu jarawha tiġbed lil din l-istatwa magħha, minn rasha. Kienu jgħidu meta konna naraw din l-istatwa miexja waħedha hekk titkaxkar, ngħidu sejra hi, kienet tmur. Lejl. Għaliex? Għax kienet tħoss l-importanza tal-preżenza ta' Marija, u speċjalment fl-aħħar irtir, u, u, u, fl-aħħar irtir, u, u, u fil- fil-sema fil-fidi, hemm testi, speċjalment l-aħħar, l- l-aħħar irtir number 42, eh, fejn hija propju eh, titkellem dwar, dwar, eh, dwar il-preżenza ta' Marija u tidilha u issa li inti tlajt taħt- li inti tlajt għand il-missier, isewwa, il-41. Hi qiegħda hemm f'riġlejn is-Salib, wieqfa qawwa u fil-qawwa u s-sara, u ara, l-Imgħallem tiegħi qiegħed jgħidli Ecce mater tua, hawn hi ommok, u qiegħed jitili bħala omm. U hawn tibda l-frażi li ma nafx kemm issib bħalha, U issa li hu, jiġifieri Ġesù, mar lura għand il-Missier u qiegħedni minn flok fuq is-Salib. Għaliex hi importanti? Ħafna drabi aħna nassoċjaw ruħna ma' Ġwanni l-Evanġelista. Le, hi tgħid, Ġesù miet bħala bniedem, tela' s-sema u s-salib għadu hemm, imma hu ma reġax qatt fuq is-salib. Qed joffri lilu nnifsu fl-Ewkaristija, imma b'mod differenti, mhux iktar bħala bniedem taħt bil-ġisem uman. Is-salib għadu hemm. Dak wassal li fuq irridu nsalbu. U allura, issa li hu tela' għand il-Missier u qegħedni minfloku fuq is-salib, ħalli ntemm f'ġismi dak li jonqos mill-passjoni tiegħu għall-ġisem tiegħu li hu l-Knisja, il-Verġni għadha hemm biex tgħallimni nbati bħalu, sabiex tgħidli, biex issemmali dawk l-aħħar għanijiet ta' ruħu li ħadd ħliefha omm ma seta' qatt tifhem. Jiġifieri, Ġesù lill-Madonna qed jgħidilha, Isma' ħu paċenzja. Jiena daqt immut u nitla' l-ġenna u għandi daqsxejn ta' figolla ppreparata għax, taf inti, għaddejt biċċa. Ħu paċenzja, iqpa' stenna l-figolla. Inti iqpa' hemm taħt is-salib. Għax hekk kif ninżel minn fuqu jien, jibda tiela' l-bniedem li qed ibati. U jekk ma jkunx hemm il-preżenza tiegħek ta' Omm, ħafna minnhom se jaqtgħu qalbhom u jinżlu minn fuqu. Iqpa' hemm, agħmilhom kuraġġ, żommilhom idejhom, Għaliex huwa jekk ma jgħaddux minn dal-mument, ma jaslux għall-qawmien. Allura l-Madonna fil-każ ta' Eliżabetta għandha rwol ċentrali mhux biss għax tara fiha dak li tixtieq tkun, il-vera tifħir ta' glorja ta' Alla konformi ma' Kristu, kompletament dejjem lesta li tisma' l-kelma ta' Ġesù, imma tara f'Marija dik li qiegħda hemm tassisti lill-bniedem li qed ibati, Biex jgħaddi dan il-mument, Ġesù ta missjoni kompletament speċjali lil Marija. Biex nagħlqu hekk, Patri Juan, il-Papa Ġwanni Pawlu Tnej kien qal li l-messaġġ tagħha hu messaġġ profetiku. X'ifisser dan? U żgur li għandha messaġġ u għad jasal żmien li tiġi skoperta dejjem iktar. Dina hija qaddisa li titkellem dwar Alla. F'soċjetà u żmien fejn Alla m'għadux iktar l-Alla tat-Trinità, l-Alla huwa l-flus, il-karriera, il-familja ħafna drabi, u fejn lanqas biss nagħmlu distinzjoni bejn l-Alla li nemmnu fih aħna, li wassalna Kristu, l-Alla tal-Musulmani, le, Eliżabetta qed tkellimna dwar Alla, Kif irrevelahulna Ġesù, Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Mela hija vuċi b'saħħitha għall-bniedem tal-lum dwar l-eżistenza t'Alla, dwar il-qawwa t'Alla, x'irid minna, għalfejn qegħdin hawn, x'irridu nagħmlu biex aħna nilħqu l-pjan li aħna rridu fil-ħajja, li Alla jrid mill-ħajja tagħna. Tkunx ruħ banali kienet kitbet lil waħda ħabiba tagħha Francois Tkunx ruħ banali, xi tfisser? Li btgħix mingħajr ideal. Jekk l-ideal tiegħek hu sempliċiment li jkollok familja, li jkollok it-tfal, li jkollok il-post tax-xogħol, dak huma affarijiet li bħad-duħħan illum jew għada se jisfaxxaw. Mentri, jekk l-ideal tiegħek huwa li tkun konformi ma' Kristu, timxi f'din it-triq, tagħmel li tista', U eventwalment tasal il-mument li l-ħolma tiegħek issir realtà, għax ilkoll ġurnata imsejħin biex inkunu fil-ġenna mat-Trinità. Aħna għandna nkunu erwieħ trinitarji. Patre Juan, grazzi mill-ġdid mhux biss li lqajtna hawnhekk ġo darek imma wkoll talli hekk għarraftna naqra iktar din il-ħajja sabiħa ta' Santa Eliżabetta tat-Trinità. Grazzi. Nirringrazzja lilkom.